Saet çi ye an jî saet çend e? Her kes li we li saeta xwe binêre. Dem ji her kesî re nas e. Lê belê pênasekirin û fehmkirina wê dijwar e. Li derheqê demê de Pênasekirinên cuda yên zanist, felsefe, dîn û hunerê heye. Lê belê pergala pîvana wê hema hema hevgirtî ye. Demjimêr girêdayî xulek, çirk û saetê ne. Bingeha van yekeyan li seranserê dîrokê de hatiye guhertin û şopa rehên wan digihîjên Sumera kevin. Yekeya demeya navneteweyî ya nûjen ya duyem bi derbasbûna elektronîk ya atoma sezyûmê tê pênasekirin. Lê belê bi temamî dem çi ye? Pênaseya zanistî, Fîzîknasên demê weke pêşketina bûyeran ber bi paşeroj û pêşerojê ve pênase dikin. Bi awayekî bingehîn heke pergalek nayê guhertin hebe ew bêdem e. Dem dikare weke çar firehî ji bo pênasekirina bûyerên sê firehiya fezayê were fikirîn. Ne tişteke ku em dest bidin, bibînin an tehm bikin, lê em dikarin derbasbûna wê bipîvin. Tîra demê Hevkêşeyên fîzîkê li pêşeroj dema pozîtîf an jî paşeroja dema negatîf demê nanêrin. Weke hev û baş dixebite. Digel vêya hêleke dema cîhana xwezayî ya kujêra Tîra demê tê gotin heye. Pirsa çima dem nikare vegere jî yek ji wan pirsên zanistê ye ku hîn jî nehatiye bersivandin. Li gor daxuyaniyekê li qanûnên termodînamîkiyê xwezaya cîhanê dike. Duyemîn qanûna termodînamîk diyar dike ku entropîsiya pergalê di hundirê pergaleke girtî de maye. Heke gerdûn weke pergalekî girtî were pejirandin, entropiya wê ango asta bêpergaliyê qet hindik nabe. Bi gotineke din gerdûn bi temamî nikare vegere cihekê ku berê lê bûyî. dem nikare vegere. Di çarçoveya referansa çavdêrekî re girêdayiye. Ev dema ku nêzî vê leza ronahiyê de be, dikare bibe sedema firehbûna demê ku ev tişt firehbûna maweyên di nav bûyeran e. Demjimêrên bi tevger li gor saetên pêtandî hêdîtir dixebite û ev bandor dema ku saeta bi tevger nêzî leza ronahiyê dibe diyartir dixebite. Saetên di rêgehê an jî Di jetan de jî yên cîhanê hindiktir maweya qeydkirinê û dema perçeyên muanan dikevin hêdîtir xera dibe. Ceribandina Michelson Morley qerastina dirêjahiyê û firehbûna demê piştrast kir. Dirêjbûna demê di mekanîka klasîk de Dem li her derê wek hev e. Saetên sekronize di nav hewsengiya de dimînin. Dîsa jî em ji îzafiyeta umûmî û taybetiya Einstein dizanin ku dem îzafî ye. Rêwîtiya demê Rêwîtiya demê tê wê wateyê ku mîna hûn çawa di fezayê de di navbera xanên cuda tev digerin, di demê de jî ji ber xanên cuda bi pêş an jî paşve çûyîne. Di xweza û demê de pêş û pengizandin çêdibe. Astronotên rawestgeha fezayê ya navneteweyî ji ber ku li gor rawestgehê hêdî til tev digerin, dema ku vedigerin cîhanê, di demê de gav diavêjin. Lê belê fikara rêwîtiya demê ew dê piskirêkan derxe holê. Yek ji wan piskirêkan sedenîtî û seden encam e. Di dema çûyîna demên borî dikare bibe sedema paradokseke demî Paradoxa Bapîr, mînakeke klasîk e. Li gor paradoxê heke tu di demê de paş ve biçî û dapîrê xwe bêyî ku diya te û bavê te werin dinê bikujî, tu yê têkevî berçêbûna xwe jî. Gelek fîzîknas rêwîtiya demê ya ber bi paş ve bê derfet dibînin. Lê belê ji ber paradoxa demî re çareserkirinên mîna di navbera gerdûnên hevrat û xalên şaxberdanê de çûn û hatine. Feraseta demê. Mêjiyê mirov xwedî feraseteke wisa ye ku dikare demê bişopîne. Dendika kiyazmatik ya jora mêjî ji ahenga sîrkandiyan an jî rojane berpirsyar e. Lê belê notras mîter û derman bandor li feraseta demê dikin. Kîmyewiyên ku noronan hişyar dikin ji maweya bilezbûna awarte bileztir agir digere. û agir girtina noronan ya ku hindik dibin hiraseta demê hêdîtir dike. Wextê ku dem wek ku bilez dibe xuya dike. Mêjî di hundirê navberekê de gelek bûyerên din jî ji hev derdixe. Ji ber vê yekê mirov dema kêfhê dike Dem mîna ku difire xuya dike. Di rewşên lezgînî an jî di talûkeyê de dem mîna ku hêdî dibe xuya dike. Mirovên zanyar ên di Koleja Tibbê ya Boilerê ku li Houstonê ye dibêjin ku ya rastî mêjî bilez nabe lê belê amîgdala çalaktir dibe. Amîgdala, beşa ku bîranînên me jî pêk tîne, her çiqas zêdetir bîranîn pêk tê, dem diqede. Heman tişt rave dike ku îxtiyar, demê, ji ciwaniya xwe bileztir dibînin. Derûnnas di wê baweriyê de ne ku me jî ji tecrûbeyên ji tecrûbeyên nas bêhtir bîranînên tecrûbeyên nû çêdike. Ji ber ku serdemên pêş yên jiyanê de kêmtirîn bîranî nû ava dibin, bi mewisa tê ku dem bi leztir derbas dibe. Destpêk û dawiya demê Xala destpêkê berî sêzdeh hezar û heft sed û nod û neh milyar salî pêkhatina Big Bangê ango teqîna mezin bû. Em dikarin radyasyona fonê ya kozmîk ji texîna mezin weke pêlên elektromanyetîk bipîvin. Lê belê radyasyoneke ku jê derka wê zûtir e nîne. Argûmaneke ku ji bo jê derka demê heke heta hetayî ber bi paş ve dirêj bibe, ew dê bi şev asîman bi şewqa stêrkên kevin, tije bibe. Ew dê dem biqede bersiva vê pirsê nayê zanîn. Heke gerdûn heta hetayê fireh bibe, ew dê dem jî dewam bike. Heke teqînekê nû û mezin çêbibe, ew dê xêza me ya demê biqede. û ya nû dest pê bike. Di ceribandinên fîzîka keriyan de perçe bi awayekî rasthatî ji valahiyeke derdikevin holê. Ji ber vê yekê ne gengaz xuya nake ku gerdûn têkeve rewşeke bêdem û bêtevger.